Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, Renault Malta, Burger King, Valletta Glass, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta,

Su Rossi, grazzi, grazzi tal-li ġej. Grazzi lilek tal-istudenzi.
Jina lija, jina gbirt dejjem, Su Rossi dejjem fil-moda, dejjem tkun libsa xi ħaġa eh. mhux tas-soltu. Però vera ħadd peċin niltaqa' mija kun sirna fl-istorja tiegħek kif inti wasalt s'hawn għax meta tikber u persuna inti dejjem tara hemm ma timmaġinax il il-vjaġġ li għamlet kemm batiet kemm ħadmet biex tasal hemm qisu dak il-bniedem li hu miljunarju qisu dejjem tarah miljunarju qatt ma tara li forsi xi darba da ma kellu xejn. U dak huwa l-isbaħ.
U li tara li lek nifsek timxi. Ġifiri, naħseb jina ħadd ma jibda, kulħadd trid jibda minn ximkien, jindem najt, u anka l tawarra jidem najdilom, trid tibda tarġa tarġa. U t-taraġ kien twil tiegħi. Fil-fatt issa ħanimxu t-taraġ, ara aħna nafuk pala surossi sinonima mal-moda. Umbat għandek il-mama ta' Valentina Rossi, għaxe ek ġejt, u Valentina Rossi kienet it-tifla ta' Su Rossi. Ekku. Issa, immiss għandek stejtu ġdid hija. Eh, issa naħseb l-izbaħ. Issa l-izbaħ, issa wasal kullimkien. Ux vera, issa l-ħakna top, issa għanna l-status ta' ta' grandma, jew nanna, ta' Mia May, Mia May, il-ġojjell ta' ħajtek. Li meta konna din nitkellmu bdejt titkellem fuq għajnejk xalu. Jiena di tal tal tan-nanniet hija xi ħaġa li li kulħadd jgħidha ġifieri anke l-mistednin li kelli hawnhekk li saru nanniet kollha jgħiduli. Xi ħaġa speċjali. Kulħadd kien jgħidli, kulħadd kien jgħidli. Eh. It-tfal ta' tfal ħadd ħobbhom iżjed inkont ngħid kif jista' jkun it-tfal tiegħek ożża tiegħek. Imma llum naf xi ġifieri li kollox kull moment niftakar fija fisti, ġivi anka tkun um nistembaħ bil-lejl, nimmaġina għeda fidi, ġivi da' sekku f'sest għeda di, jien kull manda fjem minn 7 weeks, 8 weeks, imma u jisqtatni lift fil-ħajja tijaj u veru ek, I look forward every day li jien imur ħdeja. Jina naħseb, għanda xtaqsam ħafna mal-fat li u fil-fat għan nirrakontaw met intkellek it-tfal tijak kellek inti kont fl-eqel tal-karriera. Ma kellix dak iċ-ċans li napprezza bħal m'għandi llum, illum għandi naqra aktar ħin, allura qed napprezza minti meta tkun fl-età żgħira li inti jkollok it-tfal inti trid tlaħaq mal-karriera mal-ħajja ta' kuljum mat-tfal. Wisq, allura. Mhux li tarhom żejda, le, mhux li tarhom żejda, imma Għandek kollox miegħek li trid taħaq magħhom. Illum il-ġurnata tkun kbirt, qed tifhem, it-tfal tkun rabbejthom tiegħek. Kun tallimt ukoll li x'inhu wkoll l-iktar importanti fil-ħajja għax naħseb. Tirrealizza. Tirrealizza x'anki iktar ma nikber iktar nirrealizza. Mela. X'inhu vera importanti anki Li huma l-isbaħ mumenti mat-tifel tiegħi u tibda tfittex iktar lilhom. Eżatt, eżatt, eżatt.
Ħa ngħidlek, mhux easy, mhux easy meta tkun għaddejja b'dak kollu, għax isha għoqda li ma tista' tħollha qatt meta tkun titlaħħaq ma' kollox. Jiġifieri għalhekk illum napprezza għax ngħid għandi tfal settiljati u kull m'għandi niffoka jistni lilha qed tifhem, imma meta tkun inti għaddejja speċjalment ikollok karriera li inti tlaħħaq magħha u l-ħinijiet tagħna mhumiex faċli għax aħna fil-għaxija ġieli ndumu tard bil-lejl biex nitlu d-dar. Eh, mhux easy, mhux easy jkollok it-tfal trabi f'xulxin. Fil-fatt nitkellmu iktar tard. Imma anki l-fatt li forsi mija mejt mur

U wis, u ġifiri, tajt li maħi, u paċenzja mur. Għax jattu rovina la xedju, l-istruttura tmursu. Wis, wis, wis. Min jaf. Ifim nis, ovvjament tibda tikber, tibda dejjem ta' changes taħħa, imma ħna fil di l-ewwel waħda. Għan id-dowek, wara 30 sena. Ġviri jina ma kelli l-ħat fil-familja li kellu baby u ħuti u xija xejn. Allura tista' timmaġina di jina meta l-falinzna għatli li pregnant U girl. U girl, ma konniex nafu sa tkun. Imbagħad ġiet girl. U girl. Ma xogħol tiegħi tivlendja. Kont ħanajdlek ħandaħlu għax ifexxi xew jew. X'imkien indaħħal żgur. Għax jiena naħseb kif kif tagħmel kif iċċempillek Valentina tgħidlek ma għamlek l-ewwel pass u pup pup pup. Kienet l-isptar għadha eh. teħna mill waħda pose bidejja. Imma ekku, tuħu pjaċir ta' tamil daw l-affarijiet basically u tu. Naħseb l-ewwel catwalk tagħha. Naħseb namlula namlula. Ħad tkun hand in hand miegħek. Namlula. Ux vera ta' xittu bil-kemm ta' għama ta' għax. Nimmaġek mhux iżgħar issa naraw. Kemm aqta' li kurżità, kemm xrajt l-ħwejjeġ? Oh, mort Londra li biss. Nittevalmenta li għabis, li għalt il-fat tixtiex iżjed ħwejjeġ. Il-bagalji vojta nimmaġina. Eżatt, le anzi mur bil-handbag u xtrajt il-bagalji minn hemm. Ħalli ma nittabbix minn hawn. Minn dejjem kien għamel, eh? jien immur b'xejn. Qatt ma ntella bagalja miegħi jiena. Ija, mbagħad noqgħod nixti minn hemmhekk. Anke underwear ma ntella xejn miegħi. Xejn. Xejn. Daqshekk.
Otot, tixtri. Ma kontx hekk, eh, ġifieri, eh. niftakar nkun nippakkja ħant il lamja eh, kollox nilbis iva ġejli leħi bil-ħendek u tlaqna. Eh. Bas devini tajjeb hekk. Le, tiċċajta. Mbagħad kif nasalhom minn shopping hekk ta' kuljum għalija. Ma d-darba kien il-shopping taħħa dik Italija. Iva. Min jaf.
Naħseb għandha l-ħwejjeġ l-esti għassentej li jmiss. Għandha sa' disa xhur żgur.
Għaxin kella tinbidel il-moda.
Mela, ħanibdew naqra naqra fuqek. Kif għadna, jiena vera ħat pjaċir, vera ħat pjaċir nkelmek għax literalment storja fejn inti ta' 15-il sena bdejt sales girl u minn hemm. Ma ninsaħ għaddak iż-żmien, eh, kemm kien żmien sabiħ, ġifieri. Aħna meta konna niftakar l-iskola sekundarja, fis-sajf il-parents kienu jibatuna nagħmlu xi part-time job sajr. Mhm. U dik hija xi ħaġa sabiħa li id-dinja tax-xogħol. Titgħallem id-dinja tax-xogħol vera. Xi ħaġa pocket money ta' U niftakar kont sales girl. Dak iż-żmien min kien imur catering f'xi coffee shop, min kien mela, imur mela. se jiskel f'ħanut, ġifieri hekk kien iż-żmien. Għamilthom it-tnejn jien.
Veru, mela, kulħadd kien jagħmilhom mhux. U l-ewwel ġob tiegħi kien se jiżgel ħanut ta' drappijiet, ma kontx naf xejn ovvjament, però dejjem kienet tiffaxxinani l-ħjata jiena. U niftakarni teenager ma kienet tibatni għand waħda l-ħamrun biex nitgħallem inħit u kien xatt il-magna tal-ħjata ah. u ta' finti tibda l kif fawek u na overlook. Anyway, għala dal-ħanut xinkun iġu n-nis jixtru naqtalum id-drab, nara id-design tal-libsa, bjeda jinteressan, ħad veru pjaċir, un battara l-libsa l-esta, kun iġu designers u koll jixtru id-drabbiet biex jħitu. Dak iż-żmien kienet ħafna voga Liema razzjit li bsa l-okkażjoni. Iva, iva.
Kulħadd hekk kien. Iva. Dik kienet il-voka ta' dak iż-żmien aħna qed nitkellmu ngħid ngħid. Ma kienx l-internet li taqbatu tajt ħanordna libsa. Jew daw il-ħwienet kollha. Ħajjata jew xi ħadd designer jew hekk. Ġifi kienet kienet dak ħafna li kienu jmorru jħitu. U wieħed mill-klijenti li kelli kien rejjex li li kien disinjatur ovvjament ħafna forsi ma jiftakruhx illum Imma minnu tampari u naqra iżar jiftakru minn kien rejexli. U kien jiġi biex jaqta id-drappijiet mal-klijenti tiegħu jħitilhom. U għamilna ovvjament hemmhekk hemm ħbieb u. Naqra l-univers kif kif lammix.
Eżatt, u ovvjament dejjem naqdeħin u mbagħad u hekk u spiċċa jħitlili u bas fiċet nuħu sem fashion show tijaw, ġifiri tibda mbat, tibda isib l-isqaq tijak, qed tifhem bat mort għamilt kors, minn kors intajt ma' fotografer u tibda u dejjem sara xi ħaġa ġdida. Però jrid ikollok ukoll l-ambizzjoni. Ija li inti kien hemm fija. U jrid ikollok il-viżjoni. Eħe, eħe, ekku. Trid tkun lesta biex tmittidek u tagħmel ħafna xogħol. Għax dawn l-affarijiet u rajt. L-universi laqqa kien man bad. Li tkun naqvinti.
Inti minna ħatijak kifetat li qatli iltqajt ma' dal mal-photographer, u mbagħad inti ftaħt. U mbagħad tlajt barra minn Malta, wara li ħadt il-lezzjonijiet hawn Malta jiena tlajt barra minn Malta, ovvjament sibt xi il-photographer stess li ħallasli bħala scholarship u mort f'kulleġġ, Nottingham, kienet ġifieri l-bidu tiegħi li ħa nsifar waħdi. Il-parents tiegħi ma ħadux pjaċir ovvjament laħna minn dan il-pass. Kelli u forsi kelli dawk il-18, 17. Eh, ħanajlek. Eh. Qed għal dak iż-żmien. Eh, It's quite seħel li sifer u hekk hemm tantx kienu ħadu pjaċir, daw għalihom d-dinja kienet altro. Hobby isa.
Imma għall-parents tagħna dak iż-żmien ma kienx ħaġa sabiħa li inti ħatmur fid-dinja tal-moda tal-modeling, forsi anke reputazzjoni li kella qabluha ma' affarijiet oħra. Ekku, ekku, l-fedse kienu dejjem knisja bħal kulħadd, bħal kulħadd hekk fimni. Imma anyway, minn hemm minnaw jiena ta' xejba si jibsa u jekk iġobni oġġett inkun irridu u kif ikun irridu issa mhux għada. Qed tifhimx dak it-tip ta' bniedma. Anyway, biex ma ntawwalx għamilt ftit xhur hemmhekk. Awek, awek, you can take your time.

Qabdi kont nerġa' mmur lura l-ħanut, inbih id-drappijiet, jew forsi mmur naħdem xi xogħol ieħor, ġifieri jiena meta kont żgħira dejjem kont inħobb hairdressing. Però qatt ma missejtu dal-hairdressing imma kelli kuġina tiegħi kellha salon u ġieli kont imur noqgħod nara tagħmel in-nies u hekk, jiġifieri forsi forsi. Kont tispiċċa xi hairdresser. Nidħol f'dik il-linja, min jaf, God knows. Anyway, u Dejjem tintaqa' man-nies inti u tipprova tara x'sa tiżvolġi. Intajt ma' mudell li kien sirna ħbieb għadna ħbieb sal-lum li ftaħna l-aġenzija flimkien u bdejna nkabbru. U mbagħad minn ħamsa ġew għaxra, minn għaxra ġew ħmistax u bdejna nagħlmu l-modeling. U dak iż-żmien konna f'ħotell Lukanda ċentrali, allura kulħadd kien jiġi hemm. Ma kellniex f'studjo tagħna, impossibbli ma kellniex flus u u mbagħad l-ewwel kontest li għamilna kienet Miss Maltese Beauty. Il-Lami.
Dik kienet, ġifieri domt nagħmilha 25 years, sena wara sena dik. Għadha ssir, però ovvjament tajt għal xi ħadd ieħor biex jieħu ħsiebha peress li x-xogħol mbagħad dejjem jikber u tipprova inti tieħu ħsieb affarijiet iktar Imma dik kienet l-ewwel start tiegħi u tiskanta ġifieri mbagħad mill-kbar bdew ġejjin it-tfal u mbagħad bdejna nagħmlu titli, Toddler Model of the Year, Mini Miss of Malta, Junior Miss of Malta, dejjem nagħmlu tal-competitions u dejjem ġejjin. U ġifieri it was a very successful school, eh. Għalfejn taħseb l-iktar li jiġu n-nies biex jimmodellaw? X'inhu t-tir tagħhom taħseb? Min iħobb mm.
il-fashion li għandek maġġoranza kbira li jħobbu mhm. l-fashion sewwa, anke rġiel, eh? Mhm. Anke rġiel. Mhm. Minn dejjem kellna rġiel ukoll, eh? ġifieri għalkemm tgħidna bin-nisa, però dejjem kellna fil-klassi konna dawk li rġiel. Min iħobb ix-xena tal-moda u min iħobb jitla bħal sfin, min iħobb is-sfin ħajmur jisfen. Issa min iħobb il-catwalk u jitla' fuq catwalk, hija xi ħaġa sabiħa li inti tesebixxi kollezzjoni li inti timmudella għal ħanut. Hija xi ħaġa sabiħa. U jiena kemm iktar minix xi catwalk ma tantx kont ketwok mod iktar kont foto model jiena mħabba tul ta' finti xi pilastru. Għalkemm għamilt ħafna ketwok models għaw modeling, imma il-fotografija tant kienet toġobni ħafna. il-photo model u għadna sissa ġifiri. U tati ċans li l-dawk in-nies li forsi m'għandhomx dik il-figura għal-runway. Jena taf xnajda s-settur mm. għandu, il-settur għandu xaħġa l-kulħat. Mhm. Min mandu xtul, min għandu ċuħelu u jkun fotoġeniku, min għandu deħ sbieħ għax biklam tanni, ġivi da settur, jekk inti titħol fih xi ħaġa ħaddu żgur. U naħseb ukoll jgħin ukoll bil-konfidenza. Jina dika ħanajdek il-personality jindem nħambaq fuqa. Mhm. Għax veru tkun mara sabiħa u veru forsi inti tuħu pjaċir ehm, tesab biex li l-ek nifsek pero naħseb il-personalità tejnek iktar. li inti jkollok tfajla li għandha l-personalità u titkellem u llum il-ġurnata aktar u iktar minn qatt qabel għax illum il-ġurnata jekk nitilgħu dal-konkorsi barra minn Malta li jrid ikollok huja l-personalità ħafna kemm ħad titkellem fuq. Għax kollha żbieħux qishom it-tfajliet kif ħad taqbad żbieħija ma tonqos għandna tfajli żbieħ enormi hawn Malta. Imma naħseb jien li jkollok il-personalità hija vantaġġ kbir ħafna. Mhm. U aħna għandna daqsxejn tendenza it-tfajliet li nistħu. Mhm. Speċjalment jkun jridu jidħlu f'kompetizzjoni li ma ħan nitkellem, hija hija, titkellem tibda titkellem u mhm. għala le. Lum tistħi, għadha titkellem aħjar, imma l-personalità hija ħafna ħafna importanti. Mhm. U inti ilek ħafna żmien issa ehm, tmexxi l-biznis jak ma' Claudia iva. li hija wkoll il- tista' tgħid naħseb waħda mill-ikbar ħbieb. Klawdja familja aħna knajdu. Għax l-qara jien li 40 sena bda xogħol, Klawdja daħlet 30 sena ilu miegħi. Ġi bdiet bħala waħda mill-istudenti tiegħi imma nistgħu ngħidu llum familja. Mhm. Għax manka meta kelli tfal żgħar, ġifieri hija l-backbone tiegħi hekk ġifieri, nirkolvi għandha f'tekolda. U l-istessi, speċi tanti Das-snin kollha qas tista' ma tkunx hu. Kif konna qegħdin ngħidu, inti meta kont qisek fl-eqqel tiegħek, inti Valentina, kellek il-Valentina meta kellek 29. Eżatti.
Sena qisu.
Eżatti, 28 u kien 1994 Valentina twildet, kont diġà vankata naqra. Għatli, għatli, għatli storja ħelwa fuq meta twildet. Iva. Valentina. Eh, ma nafx kif. Il-kamera maħħa u.
kif xielek.
Mela, jina nsibom. Eh. Dem najt b'xi ħaġa. Meta kont pregnant Valentina kna fiċnani għalla jaf il-ċar Stroud. Bnidem bravissimu mens li kien għall-isma vitni ċibet twelit. Qalli, Qalli għax qed niġbed dawn l-affarijiet karnival, tieġ, mewt, qalli qed niġbed twelid. Għadtlu tant tiegħi jiena. Qalli iva, qalli importanti, qalli, ovvjament għamilna xedjur fuqha, qalli meta inti tidħol l-isptar, kelli d-data, qalli li li titċem billi ħan iġi niġbed da twelid. Fil-fatt, ġbidna l-Valentina titwielet, tista' tgħid, biex ikun jista' jużah għall-proġett li kellu. Jiġifieri litteralment meta ngħidu a born star fil-vera sens tal-kelma. Umbat ovvjament Valentina eh, għaddaħlet san ix-xogħol ukoll meta kien fret. U l-ewwel l-opportunità li ta' huwa Charles Strout ukoll il-Valentina għastemmen. Iktar il-qudiem?
L-11 years, yes. Mela, mela fajna ħbieb ħafna. Nemmen ħafna f'dawn l-affarijiet jiena. Veru. Imminti wkoll ukoll meta twildet Valentina ukoll apparti li dik inti kont qiegħda f'nofs mhm. eh, produzzjoni. Produzzjoni kbira mela. li wellitta fl-18 of May, u mela, vera. Jien ma nemminx illum il-ġurnata li naddi minn daw tal-li jett neva konta, eh. xnet ma tamilomx, tamilomx eh. in-nis. Eh. Jiena qabel ma kont pregnant Valentina, Kien hawn ehm, aġenzija ġew mill-Italja u ġabu kollezzjoni ta' Valentino nimlux li mit miskin. Biex jisabu xoħaw Malta, u konna minna preparation nazlu l-modelli nibatu il-isin tal-modelli, il-ritratti tal-modelli biex jintazlu. U kelli Claudia ta' kizmin u kol modella Romina Camilleri u kol insel minna minnaw.

U fil-axija mort il-show, ma nafx. Ma nafx, ibsa ki, aw, ma nafx kif għamilta, ma.
Ġifiri, iva. wellitta fi sitta u nofsta fil-ħodu. Ħriġt, ħriġt mill-klinik. U mort. Niftaħ dan il-show jena. Ovvjament fil-parents mija jgħinun il-ma insertat il-saren jena, allura kienet nurse l-istess u enitni, il-vanitni ħattant il-mami, U jina mort niftaħ da show, ma domċ, eh? Għax, ajwa, it wasn't there at all. Eh, eh, eh, Imma ħana jdek jina taf xnemmen. Ah, naħseb jina li kiku tajt l-dawk in-nis li rawk tiftaħ il-show jina dal-ħodu, by the way, kontet in wellet. Madonna, għastem, li najdaw la għastem. Għaxan kien. Law d-dem tajt, int mġruna tajt li għax u ma kienu l-klikka tijaj ta' modelli dak iż-żmien għadna bibsallum li it happens. Imma inti bniedma ta' commitment kbir. Ħafna. Ta' commitment kbir. Commitment wis u punctual ħafna. Ġieti hija xi ħaġa li ma nafx minn fejn ġibta ma minni. Ġifieri I cannot say no jekk attiva. Yes, I'm there, whatever it is. Mhm. Dik hi.
Umbagħad kellek il-din. U mbagħad eżattament wara ftit xhur biex pregnant b'din. L-istess, ta' xi trim months indunajt li jien pregnant b'din. Anyway, għax il kanta ta' għas-sena. Mela.
U din flok twilet ta' 9 months pregnancy, twilet li ta' 27 weeks. Yes, kelli problema u din twilit ta' 27 weeks. Well, li normali, normali, jew C-section, ġifiri 27 weeks. Satan Valentina għada veru baby. Għadu baby, ġifiri naħseb baqa l-isptar. Oh, Kem xie trimans l-isptar l-SBU, yes, sekku. Iwinti ġeja u sejra. U dak huwa. Dak kien żmien ikra ħalija. Il-fatt kien li Tlift il-mummy tiegħi erbat jiem wara li twilidli t-tifel. Għad dik kienet veru a very downfall għalija jiena li. U kemm kellek 30? Mhux hekk hu.
Kienet hekk ħasda lija li titlef il-mummy li inti l-mummy tiegħi kienet. U l-mummy imma il-mummy tlifta tlifta kontu ta' kienet marida.
Kontu tafu.
Eżatti, ma kontx naf li is going to be so soon qed tifhimni. Allura dika kienet daqsxejn għalija you know Ek, taf kif jiġrilek, tifel l-isptar ma tafx sa jirnexxi u sa jgħix, you know, f'dik l-età. Bis bis twilet ta' 1 kilo, 2 pounds, kien veru zaħir. U l-teknoloġija tal-lum ħafna ħjar, ġaħnet nitkelmu t-tifel għandu 30 l-lum il-ġurnata. 30 sen ilu.
Iġifiri,
ġifiri, 31, iġifiri dak iż-żmien, ma kienx bħallum, ma xorta, God bless, ħattu wara isu twilet f'October ħattu isu end of December mill-isptar, dejjem baqa' ma' mur żgħir li llum kiber ta' God bless. Imma hekk kien dak iż-żmien, però tingod li kelli dadjatu b'saħħtu għax ovvjament kont single parent dak iż-żmien ukoll imbagħad. Żomm, għax Għax jiena għadni qed nillandja. Eħe. Għax jiena qed twilidli t-tifel. Il-fatt li Wan metitlek il-mama. Eżatti. Iġifiri tittaqt l-ewwel net id-diqa tal-qalb li tlift funeral u għandek it-tifla dwar kemm twil. Organizza funeral, titmur funeral, imbagħad trid tifla ta' sena. It-tifla tiġri għand il-ħbib tiegħi, ovvjament, għax Imbagħad għandek it-tifel Baqat l-isptar u ma tafx eżattament, ovvjament, il-komplikazzjonijiet ta' dak li ta' jinqalaw. Ħafna kull-jum, kull-jum, dem xaħġa. U tara xie pajp ġdijt, jo. Eżatt, nafax. Jgħat tifel tijaj twilet ta' 35 weeks, mhux bħal tiegħek ta' 27 man baħar mela, jaqsam ikun hemm. Ma ninsjaqat, eh, eh. niftakar dabba ċemplu li qalu li jekk ma jinżomx il-feed illum, il-lejla ma jinżomx il-feed, ma jagħmilix. Wellbees.mt Your favorite online supermarket. Free delivery on orders of 65 euro or more.

Eżatt, eh. Tgħix tisptar, kont eh, immur nagħmel eh. sigħat hemmhekk u ħdeh u eh. ma tistax iżommu x'ikun fil-dana ġifi normali din u għal min ikollu it-tfal hekk. Ifimni huwa żmien li titadatta għal dak il- moment inti, imma mbagħad wara ftit ġimgħat spiċċa single parent ukoll. Allura jiena ġejt veru foqda tal-ġorokna mistax noħroġ minna ġorokna. Imma kelli d-dadi tiegħi b'saħħtu, you know, kien għadu eh, tajjeb ħafna u spiċċa GH miegħi. Għalliva kelli backbone kbira ħafna ħafna jiena. Bih. U l-bambin li fuli sa 91 years, ġiri tfalleħ u kellhom 17 u t-tiflejtin, nista' ngħid dan jien rabbi jomli flimkien miegħi, id-dar tiegħi. Allura dik kienet ċaġa sabiħa għalija.
U meta ħallina l-papa? Eh, għala 10 years. Għala 10 years. Mela għala 10 years. Imma kien il-bambin ikun jaf x'nu jagħmel, ma jistax kollok kollox, kollox, kollox ħażin, xi ħaġa tajba jrid ikollok. Kemm tkun strong inti tinqala minn dik ir-rokna. Sax intefa' fokna u tibqa' hemmhekk u l-karriera, jien ix-xogħol inħobbu ħafna daqs kemm inħobb, you know, ir-rutina tiegħi tibqa' dejja U kien żmien veru busy dak iż-żmien, l-agency kienet busy ħafna. Imma mbagħad when I look back, dejjem ngħid, ngħid għaddejt minn dawk iż-żmien minn dawk l-affarijiet kollha, però wasalt, hawn għadni, you know, hawn għadni, t-tfal kibru, ssetiljaw, it-tnejn li huma, din kiber ukoll. Kemm, kemm, kemm, l-ewwel nett għandi ammirazzjoni kbira lejk għax is-sitwazzjoni li inti kont fiha kienet waħda li laqqas qas toħlomha. Eħax daw affett li ma jidrux. Mewt twelid.
Eżatt, eżatt. Eh, anki l-fatt li inti eh, fir-relazzjoni tiegħek spiċċajt waħdek dik jekk taqbad dik waħedha baby ibsa ibsa żgħir u mela. baby ta' twelid dik diġà waħedha hija kbira ħafna. Ibsa.
ta' dik l-età.
Nammira kemm kemm int mara b'saħħtek, kemm. Eh, u tfal ovvjament bdew jikbru mbagħad u ġifieri dejjem trabbew it-tfal ehm, indipendenti. Mhm. Ġivi. Għax rabbejtom int. Eh, eżattament, ġivi l-Valentina kont najd l-assajn sa xin niġi, inti tittamel ekk, ekk, ekk, u ekk, ġivi ta' ta' zaħir, niftakar ta' 5 years, tamil il-ċikinna, kien sit tifel,

Qed tismani tgħidli iva. U jgħidu li inti tiflan ġiex tiddibniet għandek kollu make-up dat tifel joqgħodi la kien jaħassa bil-ben daqsix ġo rasu. Naġri għamlitli mal-buljati. Imma anka kien ikolli fashion show dejjem miegħi mal-palkek jaraw jaraw il-modelli Valentina dejjem bil-karti f'idejha niftakara ta' forsi qed toħroġ il-modelli. Iġi tfabbew f'dal-ambjent, tfabbew hekk it-tfalu.
Fil-fatt tara fiha għax Valentina ħabrika ħabrika ħafna u iva, iva, naħseb. Iva, nammirata għax tlaħħaq ma kollox ukoll u basically għandha l-business tagħha wkoll, ġifieri at least when I look on her ngħid eh, ovvjament mhux bis-saħħa tiegħi x'ina ma nħobbx ngħidha di. Hija xi ħaġa li kienet fiha. Infatti kienet taħdem miegħek. kienet taħdem miegħi deċidiet. Għamlet żmien taħdem miegħi, però qed li ma I'm not for here. Għalt qed li nirti nagħmel xi ħaġa tiegħi, nagħmel xi ħaġa jiena.
Kif tħossok li jisek bnejt dal-imperu? Ħażinu.
U m'għandekx il-milit. Ħażinu.
Jiena dejjem kien l-antijaj, mhux il-boj, mhux il-boj jisnek ma jkunx, jurik li ma jkunx għalem. Din inġinier l-lum. Pero Valentina dejjem, tant niftakar dejjem tkun miħaj u kienet anka tal-lem miħaj, ġifi kienet tamlet anka fashion show waheda, kienet tamlet anka beauty contest waheda organizzati. Pero mbaċi came back to me għalti ma għalti. Jien minni xalaw. Għassejta u jien dejjem kienet tirti għaj li Valentina tkompli warajja jew tejni. Ma it wasn't the case, ifimni, dawna inti ma tistax tajdilom isma' inti bil-fors mm. it-tamelek, this is something that they have their future, their career, tipprova u naħseb jina kullħat minn għandu l-biznis jieħu pjaċir li tfal tiegħu jirnexxu jkunu magħhom imma mhux dejjem taħdem il-sitwazzjoni. Dikajja daqsxejn nafsa u jitaf. Ma you cannot do otherwise.

Su. Imma mija xi tridek tajt, xi trida tajjatlek su jew nanna?
Nen.
Xe nan, toġobni, nan. Le, le, mux sanħalja tajat li su, tifla li. Imma tfala, I don't mind them tal jajdu li jek jina. I feel like I'm too I'm very close to them, you know, ħafna I'm close to them, ġifiri aħna, għal-kem nissamnejxu xlim kulku ħattandu l-dak tijaw. Um, we are reunited all day, ġifiri, t-tifel xem fit tlet darbit kull-jum, t-tifla kollu bil-messages, ġifiri, we are there. Ara, jina naf li jinti kellek il-missirek li enek ħafna mhm. fit-trobbija ta' tfal. Yes, yes, yes.
Eh, Pero jina nħoss li meta fil-familja l-omm jew il-missier, tajjeb, ikun to a certain extent nieqes, inħoss li l-bond li t-tfal jagħmlu mal-ġenitur li jibqa', naħseb hija xi ħaġa iktar yes. iktar minn normal li nħossa jiena u li kollhom tnejn. Il-bond li hemm hija xi ħaġa unika li jom. Anka jinqala xi ħaġa basically they are all there for each other, eh, ġifieri, jekk tinqala problema xi ħadd minna tisktarhom hekk ġifieri jitlu għalija u l-out. Mhm. Eh, il-bond huwa kbir ħafna. U xaġa sabiħa u li ma viċ nitlef żgur, eh, ġifieri. U se tifa, żgur. M'intix ħadd itlifa, żgur nitlifa. Xaġa l li vera oġbitni li meta irrakkontajti li li inti għamilt, hija li inti iżżewwiġt meta kellek naħseb iktar minn 50 sena. U ġvera, li forsi dak li kun jajdu ż-żewġa tagħmel ta' dik eh, ta' dik l-età. Imma jina lija anzi nħares lejk u ngħid kemm hi xi ħaġa sabiħa. Meta ma surajt.
Xi ħaġa Ġifieri inti ma kontx miżewġa qabel, din Le, jina ma tkun zaħir kont iżżewġ. Kont iżżewġ.
Kelli xtqal, ovvjament. Ġiri, Valentina u din ġew meta kelli relazzjoni ma' boyfriend. Eħe, eħe.
Imma. Ġiri, għadda sinni għaddu 40 years minn dak inarlaw. Għazgur.
Imma di darba ta' 50, mhm. kif in id-differenza Mela, ħa ngħidlek- Tal-imħabba hekk ta' dil-età. Eħe, tkun differenti, għan għajdlek, inti meta tintaqa ma xaħat li jkun matul ukoll, sowa, u jkollu ta' di- ċertu età, em, tibda, t- t- aħna, aħna naħseb li aħna l-aki huwa di li t-tnejn għanna l-biznis u t- ninteressaw i- it-tnejn li aħna fil-business ta' xulxin. Allura dak huwa bond differenti li hekk jiena hu qed jagħmel proġett ħa nidħol għalih jiena u ngħinu u ntih l-ideat tiegħi. Meta jkolli xi proġett jiena, it goes vice versa ovvjament għax hu jista' joffrili affarijiet li jien ma nkunx nista' nagħmilhom. Allura dik kienet xi ħaġa li ilha ġejja għax niftakar thirty five years ago jien meta ltqajt mar-raġel tiegħi, Hu kien bda l-business diġà tiegħu u meta kien ikollu xi opening ta' xi proġett ġdid tiegħu, jien dejjem kont nagħmillu dawn l-opening tal tal-restaurant jew ta' xi bars, dejjem kien jiġi għandi għal dawn l-opening, jiġifieri dejjem kont inkun daqsxejn involuta.

U ovvjament għadda żmien issa reġa' u s-senna 7 years miżżewġin biss biss, ġifieri domna wkoll biex iddeċidejna li niżżewġu, ġifieri konna komdi qabel, però mbagħad speċi ta' qal isma' li nixtieq niżżewweġ fil-Knisja u għatlu le mela le jien. Allura mbagħad dħalna f'dak iċ-chapter ukoll. Tfal kienu settiljati. Kien ħaqqek.
Kien ħaqqek ta' kollox li għamilt u ta' tbatija kollha li għaddejt minna u l-ħidma kollha li għamilt. Għajna, daw li sejr vera nħobbu għajna, għax ek happy, ek with a happy ending. Eħe, le, le, ija, ifimni, l għonnet għanna, il-ħajja għanna interessanti ħafna, ġdem xaħġa differenti u proġett differenti. U il-fat li mbatt wara jasfet li għad Valentina, l-għasfet li ta' feparajna għatri għal-Valentina u koll u s-sekka la jrid tifel ukoll next year allura. Ħajżewweġ. Eħe, qegħdin risqin ukoll allura speċità tajt hija xi ħaġa sabiħa li jkollok dak il-build up fejn saraw ukoll it-tfal tiegħek għam dak il-pass. Mhm. Ekku. So, inti, il-futur tiegħek. X'timmaġina? X'tixtieq? X'ma tixtieqx? Mela, l-ewwel nett ovvjament ix-xogħol tiegħi jien tant inħobbu li lanqas nimmaġinani li ma jkollix ix-xogħol għaddej. Jiġifieri għadni llum ngħallem studenti u jkollu s-sodisfazzjon nara tal-istudenti jirnexxu u ngħinhom u forsi anke jitilgħu barra minn Malta. Jiġifieri biss biss Intellgħu tfajla kull sena aħna mill-Miss World hija xi ħaġa ta' sodisfazzjon għalija għax inti qed tagħmilha recruiting lilha, jiġi dik hija xi ħaġa li jiena. U jisek trewwimha inti. Ma nistax li ma jkollix hekk, qed tifhem anke iluk fort darba f'ġimgħa ngħallem, jiġi dik hija xi ħaġa li żgur mhux sa tmut li hekk, qed tifhem. Għandi storja ta' 40 years nixtieq nagħmlhom naqra iżjed. Ovvjament nara t-tifla tikber u apparti nara t-tfal tiegħi li jibqgħu issetiljati. Eh, u forsi jkollni iktar nefutijiet u xe by time, immaġina. Hint, hint, hint.
Eżatt, u l-familja. Imma tajjeb li naħseb li nixtieq ikolli naqmi iktar quality time, ġifieri dis-sena in year's resolution tiegħi jekk kienet hmm. li jkolli mqar jumej fil-ġimgħa li ma nidħol xogħol u li niddetikom għal-familja jew għal whatever. Xi ħaġa tiegħi għalija. Jiena kontet kontet naqra li iktar ma nikbru fil-ħajja l-affarijiet li konna nħobbu dejjem jibqgħu jibqgħu hemm, imma pereżempju l-ambizzjoni mhm. ħa ngħidha bl-Ingliż, it becomes softer. Eħe veru, ekku ta, ekku so it tight. Eh, eh, li meta tkun żgħira tkun iktar. Iva.
Illum il-ġurnata fil-fatt jien għandi tim miegħi. Nuħb fiċil li nqassam ix-xogħol ħalli nkun naqra easy. Ġifieri mhm. naraħ dak li għandi bżonn li ma nibqax gas down dejjem. Mhm. Qed tifhem jiena xi kultant ngħid ma tafx mhux nimxi ma niġri għax dejjem dejjem qiegħda fissata bil-ħin bix-xogħol ġifieri. Fil-fatt anke ndu ngħid għax inki kif bdejt l-intervista. Dejjem maġla. Dejjem għandi għandi the next appointment, the next something ġej. Kulli sin laħħaq ħalli nkun fil-ħin. Ġifieri dawn din hija xi ħaġa. kultant.
Ma jiena ħana dejjem hekk. Dejjem hekk kont. Dejjem, ġifi ma kellix żmien li kont relaxed, jien dejjem hekk. Mhm. Issa jew għax forsi jkolli affett ta' tfal, jew għax ikolli affarijiet ta' xogħol, jew għax affett ta' raġel. U kif għatlek jien ma ngħidx le, ġifi dak li jrid nagħmlu llum, illum irid nagħmlu, issa nħalli ħal għada, m'iniex dak it-tip ta' persuna. Jien fl-erba' tibda l-ġurnata tiegħi fil-għodu. Fix-xejn?
Fl-erba'.
Idoq li l-alarm. Fl-erba, inti titħol torqod fl-erba jaqa. Għaxin intama nisset li nitħol norqod dak li
Le, jena nqum fis-sitta ħabba t-tifel, eh, imma fis-sitta biex noħroġ biex ninqala minn ġo sodda. Nħux pjaċir ta' ninqala minn sodda. Ma pjaċir xejn. Iġiġis biex jidmur torqod. Moġin jkunu d-disa.
Qed tifhem u hekk noħroġ norqod iktar tard, imma lejna qas norqod. Torqodhom seba' sigħat. Għax għandi ġurnata fil-ġimgħa. Taf kif?
Għandi ġurnata fil-ġimgħa Sunday ġeneralment, noħorġu eh. lunch u mal-ħamsa u nofs noqgħod fil-ġġ sodda, eh, mbagħad ma nqumx minna. Iġi dik ġurnata fil-ġimgħa rida li nidħol norqod veru kmini, ħalli ma norqodx imma qedem. Ma niddejjaqx. Ah, Jien is-sodda nħobba ta' ħafna nħobba, imma ikolli nqumu, ikolli nqum. Wis. Jina għadni qed naħseb fik toħroġ fl-erba ta' filgħodu fix-xitwa f'dak mela, id-dlam. Noħroġ u nimxi.
Ma noħroġ dak il-ħin le eh, fl-erba ta'. Ma fx il-ħamsa u nofs noħroġ il-ħamsa u kwart nimxi. Kun għadu dlam.
Essiva.
Issa, għadu tlam issa. Taħseb li dawn huma s-sigrieti biex persuna tibqa' mentalment b'saħħitha? Għax inħoss li ħafna nies iktar ma jikbru, inqas ma jimlew ħajjithom b'affarjiet,
iktar qishom Mux jixxieħu. Inti titib, kif najdu, inti titib active. Aha. Ok, jina nka kmandi xie, koll nquna mill-makeup fil-ħodu. Dik hija xi ħaġa li qed kismi. Jekk tiġi ġurnata li vera m'għandi xejn, ħanibqa' bit-tracksuit id-dar, naħdem mid-dar. U bla makeup u xej, I don't feel that I'm good. Issa tgħid li ħadd mhu ħa jarak. Anke jekk immur nixtri jew hekk, imma jiena l-butina tiegħi hija li filgħodu qomt, ħadd shower, u bdejt il-makeup. Għandi x'għandi dejjem. Kuljum, kull filgħodu, ġifieri, anke jekk immur nixtri, jiena l-makeup lest dejjem. U
U niġu il-makeup back ukoll ħin kollu. Le dak iva kien.
Imma ġifieri dik hija parti milli żommni.
Il-linja tiegħek. Eh, ma nkek m'għandi xejn, ankek sejja ġastant Valentina per eżempju, ħana mill-ġurnata għandha, jiena xorta immur bil-makeup u ftit ilu qaltli. Qaltli ma qaltli ntallimtni ħaġa. Li nagħmel imqar ftit make-up nħossni aħjar. Għax taf inti tkun bil-bejb id-dar ma toħroġ li tqum ta' Valentina kienet tqum kmini ħafna biex dik ir-radio. Eżatt, eżatt.
Iġri dik il-ħaġa li inti you keep yourself alert dejjem, mhm. dik għan naħseb jina hija one of the points li li jizzomlok il-dak tiegħek il-moral tajjeb.
U forsi jekk hawn xi tfajl li jew xi nies Li jitħajru.
li qegħdin jitħajru biex isiru the next model. Ikellmuni. Inbidlu tfajliet. Inbidlu hija.
L-attitude inbidlet ħafna. Niftakarni jiena 1995 sa 98 it was the best years fuq il-models kienu japprezzaw li u met jamlu l-modeling, kienu japprezzaw dak li jett jitalmu. Illum għanna iktar konkurrenza Għandna tfajliet sbieħ ukoll, tfajliet twal u kapaċi, però binqas attitude. Hmm. Nara jiena. Binqas attitude fis-sens li Tittimbuttom minna ħedġa, tittimbuttom qabel kien jamlu aktar because they really want it. Issa tittimbuttom naqra biex veru najdu, you know, they, they can do it. Hemm mhm. persentaġġ minnhom, yes, naqbel li fl-attitude eh, murna naqalura. Mhm.
Jena naħseb id-disciplina. Eżatti.
Ma dix li kienet. Anka nara l-modelli li kienu miħaj f'dak l-era u koll illum il-ġurnata dinaj dawn u mal-aqwa. bħal Claudia, you know, kien għabat modella tpaxxini. Romina.
Kolla.
Joy. Et tifen ġifiri daw, għadni navom tajbin u najdilom ħadd ma jaddikom. Et tifem, daw jibqaw, eħe, illum il-ġurnata, waħda taqla l-oħra, junjaw, ma tibqalekx dik. Ftit, waħdiet. Ħa ngħidlek u nagħlqu biha di, għax ħa nibqgħu sejrin. Ħa ngħidlek kemm qed tgħid vera, jiena meta kont qed nikber niftakar the six supermodels. Mela.
Tiftakarom? Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Naomi Campbell, Cindy Crawford u daw kif bawġu moħħi dejjem jien. Umbat kien hemm mela. Giselle warajhom. Mela, mela, mela, mela, mela.
Ija, illum il-ġurnata.
Vera, għaw xi U l-istess anki. U ftit ilu naqdu.
U għamlu catwalk għal Versace. Mm. Ħarġu kollha bil-gold kienet ġivi social media kbira, eh? ġivi ġew naqdu għadak iż-żmien kollu, and they are divili. DOGs ngħidulhom. Imma vera, għandek għandek raġun. Illum il-ġurnata qisu waħda taqla l-oħra, waħda tinsa l-oħra. Imma qisu. Very true. Xinu dal-fenomenu, ma naħseb. Xikunu. Min jaf. Ħanajdlek xista jkun li hu. l-lum il-ġurnata. Għanna wis affarijiet.
Tant għanna minn fejn nażlu. U għanna ħafna x'namlu. Eħe, li jisu isek isek eħe, dik hemm dik hemm dik hemm dik, anki l-lum il-ġurnata biex tara film. Tant għandek biex tara. Kollox, illum għanna ħafna x'namlu, dak iż-żmien ma kellniex daqshekk. Id-darba l-oħra li t-tifel tiegħi bdejt nipprova nfemu għax konna din naraw Stranger Things u waħda mill-jobs li kellu kien ġostor bil-video cassettes u bdejt nipprova nfehmu li biex naraw film mela. aħna konna rridu naqbdu l-karozza jew bil-mixi. Immorru mela. hemmhekk mela. noqogħdu nażlu. Mela. Inqogħdu nagħmlu l rewind it-tape. Mela mela.
Eh, l-lum għanna ħafna xtamlu, kullħat il-ġenerazzjoni kollha l-lum li għaw, we have too much things to do. Dikija. Allora they are, they are okay. Oh. Pero jena nemmen
li jekk hemm xi ħadd li vera jrid jirnexxi f'xi ħaġa, Tirsisti. Ħaj jirsisti u ħaj jibrilla. U jirnexxi.
U ħadd ma ħajnsir.
Yes, yes.
Jienek nemmen.
Yes, very true.
Wow. Grazzi tal-li ġejt. Thank you li. Leħat pjaċir, għaddew, estajlek għaddew f'nof sekonda, għax li nadim ħares lejn l-arloċ li najt tiġa, għetnu pjaċir impaċ pat ħalluni għaw. Suġġet ħelu.
Imma inti kont eh, suġġet ħelu kol, għax vera, jina dina ta' fil-bidu. Jiena li jasu Rossi kienet, esu eh, Rossi li għanda l-iskola, li ketti modella, imma ħat ma jkun jaf Sur Rossi meta kienet qed tibni l-imperu tagħha minn xiex kienet għaddejja u jiena nemmen li meta bniedem jirnexxi meta jkun għaddej minn tapprezza ħiżjed. Eħe, tapprezza dik u llum il-ġurnata nħares lej Sur Rossi u ngħid Alla jbierek, irnexxielha ma' mara b'saħħitha, mara li qatt ma qatgħet qalbha, mara li ħa tkun ta' inspirazzjoni għal nisa oħra. Jiġifieri jien vera vera ħadt pjaċir li sirt nafek iktar mill-viċin. Qabel ma titlaqli, hawnhekk għandi xemgħa grazzi lil Valletta Glass. Thank you.
Ħa noħroġ il-kaxxa wkoll. Tajjeb. Hawnhekk għandi perfume grazzi lil Tashbish Perfumery u hawnhekk għandi trattament grazzi lil Majoka Spas. Dan trid tieqaf, alright? Trid tieqaf u tuħu naqra. Mela, le, mmur, mmur. Naqra 50 minuta lik, eh? Thank you, thank you ħafna. Eh, Xinajdlek, grazzi ħafna, nan. Thanks.
Nan.
Għaxi nan, għatif għalek. Qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-isponsors personali tiegħi, lil Morgan għall-ħwejjeġ, il Clint ta' The Wedge Studio għal xagħri, Gabby Vella għall-makeup, Valletta Glass għall-ġojjellerija u Luxonas għas-set. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' Gwida li hu miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, Renault Malta, Burger King, Valletta Glass, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta,